Jiena Manuel Mifsud u nagħmel ix-xogħol tal-qasab. Jiena Anna Mifsud minn Ħamru u llum għandi 65. Jiena l-qasab kelli qisni xi għaxar snin xi bdejt naħdem il-qasab u għadni għaddejja fih.
Bħala sena tal-qasab ila għaddejja fil-familja ma' 300 sena għax hija apparti li hija sena antika Bħal matlek hija sena ġejja dawn l-aħħar 300 sena mill-bużnanniet kważi. Aħna propja razza uċija mill-qala. Allora mbagħad kienu ġew il-bużnanniet għaw Malta, stabilit xew ruħhom għaw Malta u kompli tiġifieri tinħadem għaw Malta wkoll. Bħala sqaq il-qasab dak huwa msemmi għall-familjari, għall-bużnanniet. Iktar kien razzett dak billi kien workshop tal-familja. Alla par speċi sabu dak ir-razzett u mbagħad żviluppa kemm kemm tela' xi bini u hekk u ġi su forma ta' sqaq. L-isqaq mbagħad kiber għaliex bejn it-sijiet, il-kuġini u da, allura aħna biss konna familja ta' tlettax. Min għandu familja ta' disa', min għandu familja ta' għaxra. Is-sabiħ ta' l-isqaq hu li titrabba qisek familja waħda. M'hemmx differenza bejn il-ġar u inti. Kważi kważi jekk xi ħadd isejjer xi ħaġa, jaqsamha ma' ħaddieħor. Ommi u missieri żżewġu, huma proprja primi kuġini ommi u missieri. Primi kuġini għaliex kienu joqogħdu fl-isqaq. It-siju, missier ommi ġifieri, u missier missieri kienu joqogħdu ġol isqaq. Allura ommi kienet tieħu it-te u l-ħobż lil missier missieri li kien jiġi siju tagħha U kienu kun hemm missieri hemmhekk, ikun qed jaħdem ma' missieru. U bħal speċi ħadu grazzja ma' xulxin, ġifieri issa daw primi kuġini, ġifieri. Infatti bħal ma qed ngħidlek ommi kienet sejjaħ il-missier missieri tsi. U missieri kien isejjaħ lil missier ommi u l-om ommi tsi u tsija. Ġifieri xi ħaġa bħal speċi eh, prodotta tal-isqaq ukoll. Eh, qegħdin familja ta' 13. Eh, jiena ninsab minn ta' qabel tal-aħħar. Jiena żgħira mill-bniet. Il-familja qiegħda komposta għad disa' bniet u erba' subien. Il-bniet bħal speċi eh, il-kbira gejta u mbagħad insiris nħawadu. Għalli aħferlu mistieri kellu notebook għadu għandi bid-dati ta' meta twildu tfal. Allora, eh, meta xaħti biex jgħalaq żmienu, Kienet tradizzjoni ħelwa li pereżempju kienu kun niżem il-quddis la tukas eh, nar taħat jew matul il-ġimgħa hekk. Allura jekk xi ħadd se jagħlaq żmienu jgħaddi għand xi ħanut partikolari l-ħamru u jġiblu pasta. Allura il-notebook għadu għandi. Ommi ma kienx taf tħid għax ħafna mill- Min-nies ta' dak iż-żmien kien ikollhom, per eżempju, part-time biex jgħinu lill-familja, min iħit, min jinnitjessu, ma kinitx taf minn dawn l-affarijiet. Allura middet għonqha wkoll biex tgħin lil missieri fix-xogħol tal-qasab. Aħna ma nafux ħjata hawnhekk, imma itgħallimna ħjata mod ieħor, ħjata tal-qasba. Qisu ħjata hu tagħmlu x-xogħol tal-purtiera u hekk. Bħala l-ewwel biċċa xogħol li għamilt jiena meta kont żgħir kelli qisu tmien snin, xi tmien snin. U niftakar kienet qabel kienet tagħmel it-tendini tal-qasab daw tal-galleriji u kellha waħda qiegħda waħla mal-ħajtek u middej tonne biex nimliha. Għax kont qatt noqgħod nara ġifieri ġranet qabel kif tagħmel u mort biex nagħmel bħala. U bħal speċi ta' tifel li kontu eh, din l-imbirka tendina flok tal-lajta dritta ġibta fuq ġemp wieħed. U niftakar kien is-sajf u fis-sajf kon għandumu naħdmu eh, daqqa sassija ta' fil-ħodu hekk. U niftakar għalli ħafillu kien hemm missieri hekk. U ra. U ra li għedda fuq ġemp wieħed. Għal-isma' l-inti titgħallem is-sena tal-qasab. Għatlu ej Wayne, qalli mela ħodd dak ix-xogħol li għamilt kollu. Qalli u trid tarġa' tibdih. Qalli u meta taħdem qalli trid toqgħod attent x'inti tagħmel. U niftakar kien sar il-ħin għall-ikel. U mbagħad qaltlu Alla jaħfer l-ommi qaltlu ħalli qaltlu se jagħmel għada qaltlu qaltlu ħaj jiekol u hekk Alla le Alla ħaj jagħmel għallum. Alla x'la jrid jitgħallem, Alla ħaj jitgħallem sewwa. U dika baqa' stampata f'moħħi.
Minn tendina tal-gallarija bdejna żgħira, għax dik tkun portiera żgħira Allura qisek qed tittrenja fuq oġġett żgħir. Minn hemm bdejna naħdmu x-xogħol kbir imbagħad aħna. Jekk missieri kien jagħmel il-qfief tal-qasab, ommi ntefgħet tagħmel il-purtieri tal-qasab. M'ommi dħalna jiena u oħti. Oħti kienet tagħmel jiġifieri x-xogħol l-istess xogħol li kienet tagħmel ommi wkoll, purtieri tal-qasab u anki jien kont ngħinhom. Alla jaħfir 'l ommi kienet tqaxxarlna n-nofs fejn ikun hemm l-iżjed tbatija, imbagħad aħna nkomplu n-naħħa t'isfel. Ikun iżjed ħafif. Jiena quddiem u hi wara jitqaxxa l-ewwel nofs tal-qasba u twodda bieli biex inkompli nlaħħat isfel. U jiena bħal speċi s-sengħa tal-qasab inħobbha għax ix-xogħol tal-idejn inħobbu ħafna. Allura bdejt nara fejn nista' ngħarrex iktar ħalli kemm jista' jkun is-sengħa tvarja għaliex Bħalma ngħidu bil-Malti, b'ħadba waħda ma ssajjarx. Allura mbagħad eh, tallimt nagħmel is-siġġijiet tal-qasab, eh, dawk li huma l-antika bħalma kienu jkun hawn fil-knejjes. Eh, tallimt nagħmel is-siġġijiet oħrajn dawk li ngħidulhom aħna tat-toqob. Kollu xogħol blidej. U waħda mill-affarijiet li tallimt ukoll għax rajna li kien hemm domanda għaliha peress li aħna konna involuti wkoll imqabdin ma' ċertu lukandi għaw Malta biex infornu għom bil-portiri tal-qasab. Kienu talbuna nistgħux nagħmlu umbrellel tal-qasab. Allura bħal speċi ħadd taqsa bħala sfida, daw l-imbrikin ta' umbrellel tal-qasab, għamilt waħda bħala prova, u mexxejna, għamilna ħafna ġifieri umbrellel għaw Eh, li naħat ta' Buġibba, San Ġiljan u hekk kien hemm ħafna lukandi u anke restaurants li bħal speċi eh, ħafna minnhom ikunu tal-istess owner. Allora eh, l-ewwel ġalek tagħmel ġol lukanda. U mbagħad Pedlu Kanda jgħidlek isma' għandi restorant tagħmilli xi ħaġa restorant bħal speċi simili jew naqriġ kbar jew naqriġ kan skont id-daqsijiet li jkun irid. Bħala li konna naħdmu l-istess xogħol kien ikun vantaġġ għalina mill-aspett li il-familja qisha baqgħet maqgħuda, kollha qegħdin flimkien. Ehm, kulħadd jgħin il xulxin. Jiena niftakar pereżempju Kont nagħmel il-hampers tal-Milied. U kien ikollna domanda kbira għal-hampers tal-Milied għaliex qabel bdew jidħlu dawn l-affarijiet ta' ċajna hekk. Allura l-ewwel bħala klijenti kellna ħafna klijenti dulċiera magħrufina u Malta eh, ditti kbar. Ifhem li tagħmel pereżempju kważi kważi 3000 hamper Eh, kienet xi ħaġa kbira, għandek ħafna domanda li jom. Allura, eh, daka malli kienet għaddi l-festa ta' San Gejtanu, fawissu, kont nintafa nfassal il-qijan ta' daw il-fif, u ħafna minnhom daw kienu jintlew fuq il-forma. Allura ħuti, ġieli konna nkunu tmienja. Aħwa, ġifieri kulħadd kont inqassamhom pereżempju min jimla, min jala, min idaħħal il-virgi fil-qiegħ u min jobrom, kulħadd biċċa xogħol, biċċa xogħol assenjata għalih biex bħal peċi x-xogħol jibqa' għaddej rutina. Kolli biċċa xogħol kbira ngħajjatlu. biex jgħin. Imma jkun hemm xi purtiera li mmexxiha waħdi, nippreferi nqum sija kmieni u nagħmilha waħdi għal kwiet. Għax imbagħad isek mat seba' u nofsa fil-għodu tarhom ġejjin jieħdu t-tejiet u nisma' saqajja. Għax inaf l-istess fejn naħdem, naħdu naqra l-breakfast u koll ġew. Kull-jum eh, b'ħamsa jew erba' ġew. Jiena u Malwel u Carmen dejjem l-istess, hemm ġew. Oħti Ċettina tiġi xi tmienja ta' fil-lejl għax tmur naqra għand is-sorijiet tgħinhom, oħti l-oħra tiġi wkoll xi s-sebgħa, imma fl-għaxija niltaqgħu mbagħad, niltaqgħu xi sitta. Issa baqa' dak is-sens ta' għaqda bħal speċi li s-sengħa tal-qasab hija waħda mill-fatturi li qed tgħaqqad il-familja. Bħala s-Sena tal-Qasab tatni ħafna sodisfazzjon. Għaliex l-ewwel nett għamilna ħafna xogħol kemm lokalment u kemm għal barra minn Malta. Infatti wieħed mill-akbar sodisfazzjon li kelli meta hawn Malta kienu ġew grupp ta' mudelli. Kienet ġabithom ditta partikulari hawn Malta u ġew hawn Malta u ftit qabel ġew hawn Malta avviċinawni eh, li rridu jagħmlu xi ħaġa eh, prodott Malti biex ituhom il-daw il-modelli. U waqt li konna qegħdin niddiskutu ħarġu bl-idea li daw irridu jagħmlulhom. Isu bħal make-up basket. Ma kollox tal-qasab Malti, kollox eh, xi ħaġa Maltija. U għall-ewwel bħal speċi eh, il-mod kif iddisinjajna l-affarijiet u hekk. Eh, bdejt naħseb li kienet sa tkun naqra diffiċli biex nagħmilhom għaliex li tagħmel xi ħaġa bħal speċi kollox bil-qasab Malti kienet tkun naqra waħda diffiċli għax eh, bħal ma ngħidu biex tagħmel offa daħal materjal ta' barra. Imma minn hawn minn hemm minn hawn tħabbel naqra rasek u da jiena il- Inħobb nimraħ fis-sena tal-qasab u nħobb pereżempju biċċa xogħol li tkun diffikultuża nidħlilha għaliex ittik sodisfazzjon. U ddisinjajt kollox jiġifieri u da u orejthom u noġob ħafna x-xogħol. Daw kienu forma ta' basket blatu u ma rdux tiben ta' barra ġifieri u t-tiben kien il-weraq tal-qasba. Eh, flok irmejtu, Bdejt inqatta' u bl-imqas ftit ftit għamiltu il-base fil-qiegħ tal-qoffa u fil-qoffa poġġew is-sapun, ix-xampu, il-fwejjaħ u hekk u mbagħad għamilt l-għatu jien għalaq u da. U bħal speċi meta ditta partikolari rata bħal speċi oġobu. Għalt li jisma, għalt li jisma, daw tista' tagħmel tagħmlilna minnhom għalt li biex imbijawhom u hekk għalt li għax għalt li veru ħarġu sbieħ u da. Għat li fem, għatla jina persona wahdi naħdem, għatla għat li għat li ħna rridu għat li kwantita kbira. Tal kwantita kbira, ma nistax naħma ta' xie persona wahdi. U dak għatla jirrikjedi ħafna xogħol, għatla xkollox għatla memx forom daw kollox blidej. U bħal speċi għall-ewel bdew jiddeċiedu jistaw xieġibu xie apparat minn barra eh, biex jina niġi mejju għalli daw l-imbirkin fif isiru. Eh, imma mbagħad inqalgħu xi ntoppi hekk u kien sfaxxa kollox. Imma dak waħda mill-affarijiet li tawni sodisfazzjon. Ħaġa oħra wkoll li kienet tagħtni sodisfazzjon ukoll kbir kien meta il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kien ġew Malta. Daka eh, konna ridu xieqfif biex itgħomlu rigal fil- fl-aħħar qudiesa fuq il-fossa tal-Floriana. U bħal speċi ehm, riduhom bil-partitions ġewwa wkoll. Għaliex ridu jagħmlu l-eneb, it-tuffieħ, il-larinġ, ehm, in-naspli, fl-ixken tal-inbid. U ifhem fis-sena tal-qasam ma tistax xi kultant meta tiġi biex taħdem irkollok naqra marbutin. Għala biex tagħmel ċerti partitions mill-qasab għal qasab Bħal speċi trid toqgħod naqra attent. Imma mbagħad l-istess bħal maġra li fdaw tal-makeup u hekk ħabbilt naqra rasi u hekk u rnexxieli ħarġu sbieħ ħafna bqajt ta' sodisfazzjon kienu sodisfazzjon lija. Għall-ewwel għall-ewwel ma kontx naf li dawn l-imbir kien qfif kienu sejrin biex jingħataw rigal lill-Papa. Imma mbagħad meta qagħu ġew għalihom u dawn l-affarijiet qaltli isma' waħda minnhom qaltli tagħmel qaltli għandek xi naqra sigarelli qaltli ħomor u bogħod. Qaltli għax daw qaltli minn hawnhekk qaltli rridu nibqgħu sejrin qaltli narmawhom qaltli ħa nibqgħu sejrin qaltli il-fossas tal-Floriana bihom. Għattilha mela għal min huma daw jien. Qaltli biex intuhom rigal lill-Papa. U bħal spiċ dak il-ħin malaj malaj għaw ġibt kamera ħadtilhom ritratt infatti għadhom għad għandi ritratt tagħhom ġifieri qiegħed għandi. Qatt għamilt għal tieni ċans, għedtilha ħa nieħu r-ritratt. Qaltli, qaltli, imbagħad kienu bagħtuli r-ritratt huma stess, jiġifieri kif kienu żejnuhom bil-frott u dawn l-affarijiet. Imbagħad meta ġie hawn Malta il-Papa Benedittu kienu sejħulna wkoll biex nagħmlu xi purtieri tal-qasab. Infatti fuq it-tribuna l-Floriana, fuq wara tat-tribuna fejn kien hemm il-pultruna, is-sedja tal-Papa, Kienu hemm purtieri tal-qasab, anki fil-ġenb. Kien hemm ħafna purtieri tal-qasab, konna minna xi jekk missejjer żball xi 25-30 purtiera tal-qasab. Kienu għamlu kienu dawru il-background, eh, kienu dawru kollu purtieri tal-qasab. Daka kienu kol sodisfazzjon għalina u kol. Tħoss sodisfazzjon għaliex eh, l-ewwel net żjara ta' persuna daqshekk distinta bħal speċi eh, ħatiġi kaverjata minn Minn ħafna stazzjonijiet ta' televin, kważi kważi se jidhru mad-dinja kollha daw. Għala bħal speċi apparti li għandek dak il-prestiġju li xogħolok ħajder mad-dinja kollha għandek il-prestiġju li inti ħdim xi ħaġa eh, biex ġi dekorat post fej ħajkun hemm persuna distinta. Għalina ġifieri bħala kattoliċi ehm, apparti li hija persuna distinta, hija persuna bħal speċi li hija kważi kważi punta referenza għalina il-kattoliċi. Allura tħoss dak is-sodisfazzjon bħal speċi isma' għamilt xi ħaġa eh, għal dil persuna li bħal speċi hija gwida għalija. Ħaġa li nħobb nagħmel ukoll meta jiġi il-Papa u Malta wara li tgħaddi l-funzjoni u kollox ikunu diżarmaw it-tribuna imma nħu biċċa minna. biex inżommha rikordju ta' żjara tal-Papa. Per eżempju, meta ġi Ġwanni Pawlu it-tieni, kont qlajt biċċa briksa, lewn, lewn rosa. Umbagħad kien ġi eh, Benedittu, eh, meta ġi Benedittu kont ħadd ehm, kont tlabtom biex ituni folja ċibbord. Kien hemm ħafna isu ċibbord ta' mhix propja ċibbord imma isu simili hekk. U peress li jiena nagħmel wirja tal-ġimgħa kbira, Eh, kelli l-intenzjoni li apparti li nżomm biċċa minna di, rrid xtaqt nagħmel salib minn di ċibbord biex nżommu rikordju fil-wirja tal-ġimgħa kbira u rnexxieli wkoll. Issa dal-aħħar meta ġie l-Papa Franġisku, ehm, kont qiegħed għaddej minn hemmhekk u kumbinazzjoni kienet iżermaw it-tinda ta' fuq. U xi niżlu għamal artu hekk, bdew ħottu hekk, u lajt biċċa isa perspex eh, viola. U za qed għandi wkoll. Jiena kollezzjonist, inħobb ħafna slaleb, eh, kurċifissi varji, ġifieri ta' ta' metall, ta' njam, bronz, eh, karta pesta. Ehm, għaliex hija tradizzjoni fil-familja bħal speċi mrobbin dejjem il-knisja. Ehm, dejjem rajna fid-dar affarijiet tal-knisja hekk. Missieri kien dilettant ukoll u anke kien meta kont żgħir jiena Peress li dejjem urejt li xewqa li nsir saċerdot u hekk allura l-ewwel ma beda xra li set tal-varri tal-ġimgħa kbira. Żar u kien għamil li knisja insomma u minn hemmhekk bdiet il-ħajra bħal speċi l-xi darba li nixtieq nagħmel wirja. U mill-istatwi ġew il-pittura, u mill-pittura ġew il-kurċifissi, u mill-kurċifissi ġew settijiet oħrajn ikbar ta' statwi tal-ġimgħa kbira. U għal dal-aħħar tletax-il sena tellajt, kont intella' wirja fil-Ħamrun tal-vari tal-Ġimgħa Kbira u aċċessorji oħra li għandhom x'jaqsmu mal-Ġimgħa Kbira, bħal anke kurċifissi, illum il-ġurnata ma tantx għadhom, mhux ma tantx, ma jinħadmu xejn jiġifieri, ta' l-avorju. U għandek ċerti pożizzjonijiet, per eżempju fil-kurċifissi ta' l-avorju, Kristu jħares lejn ix-xellug, għax hemm storja fuqhom dawn l-affarijiet, Eh, kien hemm perjodu li fil-Knisja kellna żewġ papiet. Wieħed kien qiegħed Ruma u l-ieħor kien qiegħed Avignon fi Franza. Allura jekk inti tħares eh, tkun qiegħed Avignon biex tħares lej Ruma tħares lej xelluk. Allura bħal speċi battibek tal-Papa bħal speċi li jgħix li kien jgħix Avignon. Kien hemm il-kurċifissi li qed iħarsu lej xelluk. Eh, Kristu meta kien qed iħares lej xelluk, meta kien hemm sala, kien qed iħares lej il-ħalil ħażin. Allura kien hemm din l-imbirka għas-Sorja bħal speċi il-Papa li hemm Ruma huwa l-Papa l-ħażin, jien il-Papa tajjeb li qiegħed Avinjon. Allura bħal speċi kien ta' ordni biex isir daw tip ta' kurċifissi qed iħarsu lejn xelluk. Sfortunatament ħafna minn daw il-kurċifissi ġew meqruda ehm, u ftit li fadal minnhom. Il-ħajra li nagħmel dil-kollezzjoni bdiet meta kont żgħir. Meta kont żgħir niftakar għamilt il-griżma u uqlajt l-ewwel kurċifis minn għand uħti s-sor. Xej partikolari, ġifieri kien kurċifis tal-plastiku ma kien għal dak iż-żmien kien elaborat għax kien isu skultura fil-plastik tipo ta' barok, sil barok. U dejjem kien affaxxinani. Peress li għandi oħti soru klawsura l-belt, konna darba fi xar konna morru naraw, għax għalek ek konna ġviri intitolati li darba fi xar il-familja kienet mur tara. Jekk titilfu dak l-appuntament ma tistax tmur l-għada jew jumej wara, trid tistenna xar ieħor u tkun ilek xahrejn ma tara mbagħad. Kont mur tant Frenċ tal-Għarb. U meta insomma kien imissni, kont lajt mal-ħbib, għalli daħħal l-arus miegħek. Għatlu mandi xarajjes. Għalli daħlu, għatlu mandi xarajjes. U somma mbatt tħal ta' mill żejt fuq moħħi, għalli inta tidħol suru tal-klawsura ma' ta' Santu Wistin il-belt u tmut hemm ġew. Issa u irrid immut fejn irrid immut. Wara 60 sena. Kien hemm għalisu profezija. Uħt il-familja fl-aħħar net tattilhom. Fl-aħħar net tattilhom. Batalihom il-kappilla biex jgħidilhom.
Alla inti qed tiċċajta, alla mela intu għandek wix ta' soru. Għax l-satara. Jiena ħadd ħadd ħadd ħadd ħadd ma kien jemmen li ħa nidħol. Kemm missieri kien jgħid dik l-ġimgħa toħra niġi mmur għalih ma toqgħodx. U kelli ieħor għalih fil-lumiet kuġin kien jgħidilhom dik nagħmel imħatar, laqas nagħmel 15 hemm ġew. Alla jtih il-ġenna fejqet min jaf x'jgħid issa jgħidlek mhux 15 qadet 60 sena.
L-oħt is-sor u ma lħaqtix id-dar jien, leħqet daħlet meta bdejt nikber u. Għall-bidu ma kontx nifhimha ta' għax kont għadni żgħir hekk sitt snin dak iż-żmien kelli naħseb. U eh, meta bdejt nikber imma bdejt ngħid imma daw il-toqob għalfej. Għax tim minn kaxxi tarahom kont.
Anka jekk konna rridu tabib, kellna sagristana faċċata tagħna toqgħod għampina minn għandna għal għandha. Hi kienet tiftaħlu. Ma konniex nu aħna morru niftħu t-tabib, hi kienet tiftaħlu. Per eżempju ngħidula nċemplu nula ġej it-tabib tiftaħlu, bat terġa' tagħlaq. Il-Knisa hi kienet tieħu ħsiba mhux aħna. Tifhem? Ma mbagħad meta kien xi għaxar snin ilu kien ġil ġeneral tal-ordni tagħna l-Agostinjan u qalilna għalinnek ma tispilkomx il-quddisa li tkun qed taraw il-quddisa fuq il-monitor. Qalilna neħħu, arrestawlu, ftħu bib u ħorġu knisja. Bdejna ħorġu knisja. U mhux mill-bidu konna narawha fuq il-monitor. Kemm nisimgħu biss laqas is-saċerdot ma konna naraw. Mbagħad kien iqarbilna mill-grada.
Kienet stretta, eh?
Illum m'għadhomx daqshekk stretti.